Hello, Elinu ka si. Elinu rawl chuannak pace in kan don ṭhan hna. E tu ni cu ar fathau hut timi kha kan chuang ṭi hna lai. Maw kawl in cun chekkau hngin pawng timi te kha kan chuang ṭi hna lai. A hmasa bik a ar kha mah tete hin kan sawh hna lai. Mah bantuk nan ngeih lo zongah khan dar ko zum mi te khan sawh khawh a si tihin kan sawh dih hna lai. Ai ṭhin le khachuan ka phomh mi te kha si. Maka kha tihin ar cungah kan thuh lai. Cite kha tlawmte seh, mah zong kha an paih chih lai. Cun cetta hmuh kha tlawmte in kan paih chih lai. Hinchu hmuh a duhmi cu hinchu hmuh paih khawh si. Cun hinchu hmuh ai a zongah khan cini zong kha paih khawh si. Cun khayu si kha keu khat tein kan paih lai. Cun pe ngan bia i a ci timi zong kha keukhat tein kan paih chih lai. Mahka hin a mui kha van i dawh deuh seh ti nak khan pe ngan bia i a nau timi te zong kha tlawmte lawng anih cu a mui dawhnak te lawng kha kan paih chih lai. Mah ah hin a biapi in ka hman dingmi hi khuaihliti kha si. Khuaihliti zong kha keu hnih khan kan hman paih chih lai. Hin ngayuh kong a duhmi nih khan ngayuh kong kha paih phawh si. Ngayuh kong kan von paih tikhan arsa te kha a haw te zong kha a phundang te kha na um i a thawtnam te zong kha phundang tein na um i ngaih u kong zong kha paih khawh a si. Mah hihi ka cawh dih hnu ah khan zankhat ka chiah lai i zankhat nan tuah khawh lo zong ah khan a tlawm bik nazi pathum tal cu hitin nan thuh dih hnu khan nazi pathum tal cu nan chiah ta hna lai. Thlam hi hi arzan khat kan ciah cangmi kha si i mah ti kha chati in kan tlawmpal ti kha kan van reu hmasa hna lai. Zeiruangah ti ahcun hika a cuar tete kha tlawmpal ti kha van a mui te kha van i dawh deuh ta seh ti nak a maw. Khami hi chati tlawmpal te kan linhmi chungah khan kan arsa kha a kenglei he a tanglei he khan tlawmpal te kha kan van reu hmasa hna lai maw. hna hi ti te khin keng lei te khi van san ta khan kan leh than lai a keng lei he a tang lei he khan a mui i dawhnak ding ca te khan maw kha kan arfa te kha oh ma ti te khan si kan kan chuah than cang hna lai i makha kha ar fathau he chum chi dingah khan hi ma te te pawl hi kan hman chi mi sim hi che u chaung timi te kha se mo ma chun mi hi pa pa a car mi te kha si i hmasa khan ma che u chaung kha tlawmpal te kan ban riau piak hmasa hna lai mo Chiti tlawm tein khan tlawmpal te kan van reu piak hmasa hna lai. Kha kan van paih hna lai kan cheu chung pawl. kha mahcia uico tlawmte kan van reumi kha kan van suah ta ṭhan hna lai. Kha atu cu fathau te kha kan van reu hmasa hna lai i fathau kan reu hlan ah khan ai thing te kha hmuinak ah khan tlawmpal te kan van paih chih lai. Thau hi pawngtan te si fathau hi zankhat ka ciah ve mi si mu zankhat kan ciah ve lai ka kan rel chih i mah di cun te nganpia i anau timi te kha teu khat te kan paih chih lai cun te nganpia i a ci timi te zong kha dar keu hme mi Kekhat te khan kan van paih chih lai. Cun ci te kha tlawmpal kan van paih chih i mahka zong mahka hin ṭayuh masala kha i tel lo kho lomi si ṭayuh masala te zong kha dar keu keu khat te khan kan van paih hna lo maw dar keu hme mi keu khat in Thah tihin kan van reu. Mah fathau te kan reu piaknak thawngin khan ti fathau kha maka hin nga se ya khai hnung hrawng kha a van hin cang ti khan arsa he kan pawng ti khan fathau kha hmin loin khan a um ti lo ee. a hnungphawi. Mah dih cun tunai i Ceochang kan reumi te kha kan paih chih lai. Mah cun pa a carmi te kha tiin ka chiahmi si mah te kha kan van paih lai, kan reu chih hna lai. Kha kan relmi te cu hihi si. Mah kan relmi te kha ar a paw chungah khan kan rawn hna lai maw? Hi kha mihi te hi kan hman lengmang mi kha si ti nga hut nak zong kan hman lengmang mi te khan ar zong kha kan hut chih lai i tunai ka kio ka reu mi pawl kha mah kan ar i a paw chung te ah khan kan rawn dih hna lai maw? Kha hi a chungah khan kan van rawn dih cang hna e. Mah ti kha kan zual lai e. Um, pawng tha kan hut than hna lai maw? i maka kan funmi te kha tihin kan hut hna lai. Kha atu cu kan hutnak caan kha nazi pakhat le cheu tlin cang caah kan van chuah hna lai i kan van zohṭi hna lai maw? Aho cu a mui bak ko hih. Mah hang te zong hi sawt cungah ser khawh a si lai. Khawai kan van test chun tuah hna la maw. Put bak si. Pa kan paihmi te, pacar kan paihmi te kha le ti i amah cia u chawng timi aa rilh in an tuahmi kha mah hrimhrim khan a thawtter tuk. Cun lio kong kan paihmi zong nih khan a hmuiter tuk i mah bantuk kan tuah tik khan mah a chin te kha, a chinsawt te zong kha hau caah khan teh a chinsawt kha cu hmanphek le khachuan, rang kha rial ulaw mah cun ai Damphaya hang kha sur u nan duh lo le sialakai i nan ngaih cun sialakai i zong kha tuah chih u law mati cun amah he ei chih ding khan maw kha si kha tuni arfa thahut kan tuahmi te cu mah te hi si inn zong rak tuah cio i kan nih laimi cu fathau pawl kha a tlaihchan ngaimi kan si hna cu ti i ni sunglaw i caan kan ti lai cu ti i atu zong he tlawmpal cun thawhṭhan zong kan phan cang hna lai cu ti mah thawhṭhan zong ah khan chungkhar he kan i ton caan te zong ah kan kan ei zungzal mi se lo te khan ki phundang deuh te khan rak chuang cio ve hna u timi te zong kha kan sawm duh hna nan dihlak cung a tampi ka lawm